Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' Logo Graphics, Concept Skarabess, Bimania Accessories, Makeup and Brows by Debbie Farmer, Antonia Formosa minn Tamara Bear Beauty Parlour, Gary Westacott The Hair Lounge, Vascas Jewellers, Emanuel Delicata Winemaker. Suruci Indian Restaurant. U Lourdes Opticians. Int Min Int huwa produzzjoni mtellgħa mill-istudenti tal-ewwel sena tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Sinjuri nilqgħukom magħna għal din edizzjoni speċjali ħafna llum tal-programm Int min Int illum edizzjoni ta' Jum San Valentino, ġifieri Nieħdu din l-opportunità biex nawgurawkom il-jum San Valentinu tajjeb. Dana hemm min diġà għandu l-Valentinu tiegħu jew tagħha lest, hemm min forsi għadu għadu qed ifittex xi ftit, jiġifieri nawgurawlkom. Eh, u llum waqt int minn int għandna missjoni aħna għaliex għandna numru ta' kandidati li minnhom irridu nażlu il-Valentinu għal persuna partikolari. Se niltaqgħu mal-protagonisti dalwaqt, pero issa se naraw dan il-filmat.
Wasal il-ħin biex naqbdu l-ċemplu, nibdew insibu xi tubbi boyfriend għal l-enja minn hawn ftiħor għandi diversi jismijiet nispera li nil-ħonsa bu tminja li nqas nibdew bl-ħol wieħed. Hello.
Hi Kai. Iva. Hi, bonġu, kif inta rajt, eh. Daniel jiena.
Alright. Alright, jew kif int.
Isma' qed iċċempellek għaliex inti inti għaliex sta jkun għasek nagħmel mistoqsija personali. Għandek tfajla? Le, ta' bħalissa.
Ħadd saqsik xi ħaġa. Inti lil Lenja taf mini tafa. Għandi idea ta' naħseb. Issa ħajkun hemm programm dal-waqt int minn int tipo fuq Valentine's Day u l-għeni ħakun hemm xi ġuventur u trid tażel wieħed biex toħroġ fuq dejt miegħu. Issa naħseb naqra fik.

L-iktar wieħed li rrid jgħid iva dan. U aċċetta. Hello?
Hi, Eman.
Ija.
Isma, qed nistaqsik għax naf li inti u Lenja kontu toħorġu flimkien qabel u ħafna minn da. Tkun interessat li tiġi però? Ehm, ija, ta. Da għaliva da jgħid ma' kulħadd. Hello, Jake.
Hello. Kolla sew kif int? Daniel testa jiena. Kun interessat li tiħu sem inti?
Le, ta' jien nistifud dal-inju.
Mu tixti vera.
Hello. Hi, Neil. Iva, jenu. Xinu? Issib leħed attrajenti. Eh. Titħajjar toħroġ fuq date maħħa?
I need money.
Mela iva, bamba. Għalaj, tarak dal-waqt, nejt. Hi, Chris. Iva.
Tkun interessat inti li tkun f'dan program jew le? Eh, Maħjar le, tax bħal reazzjoni. Oh, vera.
Best ċans li forsi tħassar sa Valentine's Day. Hi Kurt! Hi Daniel! Let insaqsi kalli sta jkun li nejn. Inti single jew le? I am looking for a girlfriend. Ija ta, ija, niġi. Hello. Hi Matthew!
Irċevejna n-nominazzjoni tiegħek biex tkun fuq dan mhm. il-programm dal-waqt. Issa. Titħajjar?
Ejja, ta' neġi. Iva, ġiviri, all right, zgur. Ejva, iva.
Zgur, zgur.
All right. Sna minn ħataqsi.
Nilqgħukom lura wara dak il-filmat li fih rajna lil Daniel. Kollox sew, Daniel? All right, tant all right.
Mhux ħażin, tali jiena, imma għandek missjoni tajba. Ejja, ma kinitx daqshekk faċli fil-bidu. Meta qaluli ma kienx hemm persona waħda li rrid tinfittex. Kien hemm ftit li mal-ewwel ġew nifmoħħi dak iġġab il-lużgur pereżempju, imma Imma ftit, imma ranġaj. Ek naħseb li se jkun nażla tajba li xanna 8, 8 ta' 8. U minn 8 suppost għandu jaqa' wieħed illi ikun mhux ħażin għall-inqas. Imma grazzi tal-li konta spalla lina u għattim tal-produzzjoni eh, f'dil missjoni biex insibu kandidat illi jista' jieħu postu bħala il-Valentinu eh, ta' Elenja.

Jien nħobb il-bjondi. Eħe. Għajnijom blu. Jiġifieri jekk bjond. Mhux li hemm jiġifieri fiex tintilef. Imma Imma le, ma il-karattru jottu kol. U oh, ma le hija l-karattru. Da qed ngħidu fuq il-karattru. Illum mhux se jkollok wis ċans ma tiskopri fuq il-karattru biex nagħmlu l-affarijiet ċari. Jiġifieri trid tkun pronta u tagħmel għażla tajba. Dwar dan se nitkellmu aktar tard, ippermettuli llum ovvjament San Valentinu rridu nilqgħu magħna lill-protagonist ta' San Valentinu. Nilqgħu magħna lil Kupidu! Ah! Hello! Hi! All right Kupidu? Tista' tiltaqa' mal-protagonisti ta' Għandna Kupidu ftit iktar wild, veru? Mhux tas-soltu. Mhux tas-soltu.
Differenti.
Ejja, aħjar, aħjar. Hekk, hekk.
Toqgħodx tinkwieta. Isma' qabel ma nkomplu, jekk ma jimpurtax għax għandi mistoqsija, għax intom tkunu ħafna flimkien u tagħmlu ħafna ċajt fuq xulxin, taħseb li sabilek il-persuna ideali jew għamillek ħafna ċajt f'dawl? Qed nistenna xi ċajt għal hemm u 'l hawn, taf, però nkun iddiżappuntata ħafna jekk ma jkunx hemm xi wieħed li vera jogħġobni, għax I mean Daniel Nitkellem miegħu l-ħin kollu, eh, tifhem?
Suppost għandu idea kif. Tajjeb, se nkunu nafu dalwaqt, se neħdu break, niġu lura u tibda l-azzjoni waqt int min int eh, verżjoni jum San Valentinu. Lura wara dik il-waqfa, aħna qegħdin hawnhekk bil-programm Int Min Int, edizzjoni speċjali ta' Jum San Valentinu, issa namana it-twin kandidati li se niltaqgħu magħhom dal-waqt u ħanaraw minn minnhom se jkun il-Valentinu ta' Ilenja. Tajjeb, jiena, Daniel u Ylenia lesti biex nibdew nilqgħu magħna issa l-kandidati, għandna tmienja, eh. Daniel sab tmien kandidati li wieħed minnhom jista' jkun il-Valentinu ta' Ylenia għal dan jum San Valentinu. Eċitata, qed inħossok eċitata minn hawn. U Ylenia issa l-ewwel ħaġa trid tagħżel tlieta li huma s-semifinalisti. Però interessanti ngħidulkom illi min jinqala' mhux se jmur lura b'xejn, Għaliex Kupidu tagħna li għandna fuq in-naħa l-oħra tagħna, kollox sew? Kollox sew. Kollox sew, koll. Eh, Kupidu xi ftit differenti, ftit iktar wild. Eh, Kupidu se jħossib illi eh, min jinqala jibatu lura li lem b'wiċċ panna għaliex ovvjament nixtieqwa tkun spettakolari. Tajjeb, naħseb li lesti biex nilqgħu l-ewwel kandidat li għon nistieden moħħok hawn, tajjeb? Konċentra, jisa kuraġġ, kuraġġ, kuraġġ. Lesta, kargata biex tibda tagħżel, nilqa' magħna lil Kurt illi għandu 23 sena. Ah, tibda mill-ewwel, ibda nota mill-ewwel. Hello Kurt, tista' tieqaf hemmhekk ta' ħana disaħdej Kurt. Alright, ma jimpurtax. Kollox sew Kurt. Kollox sew biex ħażin. Kemm għandek żmien? 23. Tajjeb, ma tafx tista' tajt aktar, però ħanħalli fidej Elenja issa tista' teċita xruħek tajjeb. Elenja, l-ewwel kummenti tiegħek ma li rajt il-Kurt. Jiena nħobb imur għal Daniel, parir ma' Daniel dejjem tkun trid, mhux taħseb, iva.
Int kemm għandek żmien 22, 23? Il-best tiegħi dan ma nafx kemm għandek żmien. 21. 21? Tajjeb.
Ġeneralment naħseb li tobhom ikbar minna, jiġifieri bdejna bit-tajjeb. Ma nafx x'ħan nagħmlu, ħanżommuh jew le? Inżommuh. Ħanżommu?
Oh, proset, proset, proset. Mela diġà bdejna bil-lista naħseb finalisti, eh, fatti lil Kurt Antu il-lovely emoticon tajjeb illi miex hawn. Isma' għalfejn għażilt Dwight? Issa qegħdin bejnietna aħna t-tlieta hekk, x'kien l-element li ġegħlek taqa' d-deċiżjoni tiegħek? Għax bdejt naħseb, bdejt narah minn faċċata, bit-takkuna ma nkunx itwal minnu. Bħal meta. Kejjilt minn hawn sa faċċata? Ija, naħseb, naħseb li nkun tajba. Tajba, ej, ġifieri ejja naraw. Il-veri t-takkuna did-darba lagħbet logħba importanti ħafna. Tajjeb, naħseb li nistgħu morru. Mort tajjeb, prosit. Se morru issa għal kandidat ieħor illi għażel Daniel illi jista' jkun il-Valentino. Ħa naraw jekk jaqax fis-semifinalisti. Nilqgħu magħna lil Kyle illi għandu ħa jgħidilna hu. Kif inti? All right. Eh, tħalti sek tħalt ħafna konfidenza, kajlu. Minni ta' konfidenza.
Isma, kem għandek zmin? 20 għandi. Tajjeb, mhux se nħalluk tgħid aktar għaliex ma jkunx fair u mbagħad fuq il-kandidati l-oħra. Imma kuraġġ, forsi ma nafx, issa naraw. Ma nafx. Peress li għandu 20 sena. Ejja, qed ngħid. Hekk dejjem ngħidu.
U jitfgħu hemm. Għażżhom, mara ma nħalla l-klema. Nitfer, ma nafx għandi xi iktar siġġijiet fil-kasa. Ejja, x'nisek, proset, ejja, brava, ejja. Ma bdejniex ħażin għall-inqas. Ġersu naqra lil hawn għax jekk nibqgħu sejrin. Qed nibża' to be honest, qed nibża'. Hawn jiena fin-nofs minħabba li forsi jkun hawn xi reazzjonijiet li tkun tixtieq tpoġġi. Tajjeb, minn tnejn s'issa għażlet tnejn, issa mhux tagħżel lil kulħadd. Le ma nistax.
Ħa nsemmi regola oħra li għandna f'Int Min Int, edizzjoni Jum San Valentinu. Jekk Ilenia tħoss li Trid tbiddel semifinalista, tista' tagħmilha di, tista' tbiddel ma' kandidat ieħor li jkollna hawnhekk. Jiġifieri m'intkomx hawnhekk għal dejjem biex ma nibdewx. Cupido għadu qed iħawwad l-ewwel platt tal-panna, s'issa għadna ma ħlejniehx. Sinjuri nilqgħu magħna lil Neil! Mela ħan naraw Neil fejnu? Neil. Sinjuri, Neil! Kollos sew Neil. All right, jew, kollos sew. Erġa repetin ħalli jisima kulħadd. Hi, jena Neil, jgħidu li zigi u age 25 plus.
Hey, ex taħseb ma nafx hekk
Fidek. Naħseb le.
Awejja! Nil minn għaw tittaddi, għax hemm parti mill-loba li hija l-walk of shame. Kollu minħabba fik da. Skużani, Nil, jiena.
Joħos.
Tħossu t-tensjoni qed tikber, eh? Taf kif jien? Rajta? Issorprenditna issa, eh? Ħa naraw, jiġifieri ġitkom tajba s'issa ma qalgħet il-ħadd. Mela ħankomplu nilqgħu magħna lill-kandidati hemmhekk kellna l-ewwel eliminat Neil m'hemm x'tagħmel. Forsi good luck next time, tajjeb. Se nilqgħu ma nasa lil Mark. O, eżattament Mark Lawrence. Mark Lawrence. Hello Mark, kif int? Hi Mark, tajjeb.
Sissa sa kemm għadni buċċini xef tajjeb. Imma konvinti li ħtaqla l-panna?
Ma nafx, le, ma nafx, ma jinkonvinċej mill-ħajja.
U allura, isma ma tantx tistajt ħafna affarijiet, żewġ affarijiet, kemm għandek żmien u biex ta' parsi ħadd ma jaf minn fejn inti. Mela, 24 u minn għawdix. Jekk ħajkun fil-finali għal xi triq ħajtini għal Għawdex. Imma issa ħej dana kif jgħidu fejn tidħol l-imħabba, id-distanza mhi xejn, eh? U mela iva.
Iva! Oh, bravo, Mark! Mela, b'di situazzjoni li għanna, illi sissa l-għajna erba, erba kandidati, erba ehm, jista' jkun Valentino, to be, Qal Ilenia, Kellna wieħed eliminat, però b'dawn it-tlieta hawnhekk issa rridu naqilgħu lil xi ħadd żgur. Se nilgħu għal aktar mistiedna, ċoe aktar kandidati. Il-ħames kandidat li għandna magħna, Christian. Tħossu issa m'hemmx kummenti, eh, ġifieri eh, provaw il-provokazzjoni. Hello Christian Kolossew. Tgħidilna tliet affarijiet dwarek. Eh, Ma nafx. Kemm għandek żmien?
Għandi 23 naħdem u. E minn fejn inti?
San Ġwan. Minn San Ġwan.
Tajdilha xi ħaġa oħra? tal-aħħar, eh, daħħar biex ma. Nistu miti,
Tara, ħan iċċekkja ftit issa l-interess. Ħajkonna problema bit-takkuna. Eh, bit-takkun.
Imma dit-takkun qed tilab logħba importanti ħafna, ta' Jiġifieri ħadd waħħal fit-takkuna. U r-risposta finali min-naħa tiegħek għal Chris x'inhija?
Sorry Chris. Kemm qed tagħmilha minn qalbu Cupid. Grazzi lil Cupidu illi qed jassistina. Proset Cupidu m'hemmx tagħmel, eh, m'hekk hemm il-walk of shame, hemm kurutur ehm, b'ħafna tajjir ġej. Eh, Miskin m'hemmx tagħmel. Miskin. Qed tikser il-qlub Elenja.
L-ar ħaġa li. L-ar ħaġa.
X'jidhirlek minn semmi finalisti li għandna sissa? Sadattant għal min jista' jara hemm kellna veduta tal-takkuna. Mela ħa nilqgħu magħna kandidat ieħor illi jista' jkun il-Valentinu ta' Ilenia u allura se nilqgħu magħna lil Matthew. Sadattant Kupidu diġà beda jipprepara. Ejjej anke lilek. Beżżani ħafna kollox sew Matthew. All right, mhux ħażin.
Matthew Sant Sultana.

X'inhu jiġri din in-naħa? X'taħseb? Naħseb bħal konna npartu. Ħanpartu ejja.
Issa it-partit, mela ġejt mela qed insemmu t-partit. Se jinqala xi ħadd mis-semifinalisti. U minn floku se jidħol Matthew San Sultana, illi għandu 20 sena u jalaqhom f'Mejju. U dik ta' Mejju ħallit.
Għax l-istess Tifhem? Probabbli. X'aktar, x'inhi il- il- Jiena taw. Anka jien.
Ejja, bis-serjetà. Għax ma nifqux ħawa. Għax qed nara jisa jispiċċa di- diġà. Eh, Mela, lil min se naqala hawnhekk tensjoni kbira għandna lil Kyle.
Fidek, u għajer terġa tkun maħna Eżatt, u mufti għandna lil Kurt, il-Kyle u l-Mark Lawrence li huma semifinalisti u allura em,

Mela poġġu bilqiegħda Mark, għandna tliet finalisti, Mark, Matthew u Kurt. Se nilqgħu magħna issa aktar semifinalist, ċoe aktar kandidati. Nilqgħu magħna issa lil Eman illi għandu 21 sena. Għalfejn qed tidħaq? Għasa qed titħaq. Re, joġobni li sema probabli. Se ngħidilkom dawk li qegħdin id-daru ma jistgħu xifmu jiena waslit l-informazzjoni tajba grazzi għal widna kbira li hemm minn barra. Illi informatni se ngħidilkom dal-waqt. Eman, kif inti?
Kemm għandek żmien? 21. Hemm xi affarijiet oħra li tixtieq tgħidilha lil Elenja? Le, ta. Jew illi kont xtaqt tgħidilha?
Le, le. Ma ħana jidilkom għax issa eh, min qiegħed id-dar min jaf oh, forsi kun jixtieq ikun jaf. Għaliex Elman fil-verità huwa l-ex boyfriend ta' Elenja u għadu qed jittama. X'taħseb ħanamlu pass lura? Ma kontx nafa din. Le?
Tistgħu terġgħu law. Nibża.
Eh. Ehm, Iva jew le, issa ma nafx x'kien ġara bejnietkom. Tih ċans ejja.
Imma jaħasra billi. Bidem it-tih it-tieni ċans. Ma nistgħux indumu wis. Fine. Ejja, fine. Ok, ħantih ċans. Lil min se naqilgħu?
Għandna lil Matthew, lil Mark Lawrence u lil Kurt. Nisnid zero, fittex il-name tag. Eh, Kurt. Oh, Kurt, jiddispjaċini. Naf illi tiddejjaq meta jkollok il-krema ma' wiċċek, jiġifieri Kupidu bil-mod, eh? Oh, ej! Tajjeb, tajjeb. Minn din naħa mill-Walk of Shame. Tajjeb, grazzi hemmhekk lil Kyle. U nilqgħu magħna kolpa u dixena kbira dik. Mm. Lil Eman, mela sissa semifinalisti tagħna huma Eman, Matthew Sant Sultana u Mark Lawrence Zammit. Tara, Mark. Eh, ġifiri Mark jgħat mal-axħar tlieta, eh? Fadal wieħed biss! Issa. Stejna diġa.
Era! Għax meta tkun qed tieħu gost, dak li jiġri l-ħin itir. Tlet semifinalisti l għamana l-aħħar mistiden Joswe illi għandu 24 sena. Joswe kollos sew?
Zewċ affarijiet iżar tista' tgħidilna dwarek fuq il-enja.
Għandi 24 sena? Mela skużani ħad żbaljina. Eh 24, ekk. U ħobi mqar ħobi wieħed minn ħafna li għandek. Kien sifer. Top is-sifer.
Top is-sifer. Ej, inti top is-sifer ukoll. Ħanaddi naqra peress li il-ħuttab. Ħandara naqra ftit xinu jiġri din in-naħta, jekk ma jimportax. Hello. Hello. X'se nagħmlu?
Sem bidlu semifinalisti jew le? Ma naħsibx. Le! Eh.
Itta tkun għetlek. Mewa għajma.
Mela ġozbe, attent minn xi kremi li tista' tara qrib tiegħek. Sajjeb miskin, minn din naħa ġozbe, minn din naħa, xaw il-walk of shame. Grazzi ġozbe, grazzi miskin. Din hija xena li veru edha sewid l-qalbi. Mela, Għandna tliet semifinalisti, dalwaqt se nkunu qed nagħżlu il-Valentinu, però għandna xi ħaġa li se tkun qed tiġri dalwaqt, dawn l-ispeed dates li ġejjin u allura fejn il-kandidati semifinalisti jistgħu juru x'jistgħu joffru. Dalwaqt! Waqfa ta' riklami u niġu lura.

Nilqgħukom lura u allura għandna tliet finalisti, ċoe semi finalisti. Issa għandna t-tieni parti tal-programm tagħna fejn se jsiru dawn l-speed dates illi huma kollha differenti. Mela li se nitolbu lil Eman, Matthew u Mark illi tfittxu ftit taħt is-sit u għandkom issibu karta li tgħidilkom intom fejn se ssir l-ispeed date tagħkom. Fittxu sew. U uruna, uruwielna, uruwielna, wara li tiftħuha, uruwielna ħalli naraw ftit fejn hi l-speed date tagħkom, fejn se ssir, ħalli dak li jkun jibda jaħseb ftit x'jista' jagħmel. Mela, urina ftit, Mark! Mela, Mark Lawrence, movie date, ejja, ejja. Kieku x'toħodha tara film, Mark? Aħseb sew.
Lala Land naħseb. Eħe. Qed tgħid kemm hu tajjeb. Imma għadni ma rajtux, ma nafx. Eh, tara, eh. Oli naftit, eh, Matthew. Picnic? Eh, ejja.
Fejn toħodha kieku picnic? Ifhem, eh, vera mhux tajba l-picnic, eh bħalis. Tinġazza naħseb jekk imorru picnic. Ejja, ma naqra. Nara fejn tista' hemm ħafna postijiet ta' ta' qali, pereżempju hemm roqa bis-siġar.
Iva, jew tali. Tinteressakom. Turina hemmhekk, fuq dik il-kamerat hemmhekk. Dinner date għal Eman, eh ġiet hekk tajba. Kien hemm xi platt li forsi dejjem xtaqt iddewwaqulha u issa ħajġik iċ-ċans? Naħseb Indian.
Indian? Eħe, ej, ej, ej, ej. Mela jidhirli hawn l-eċitament qed jikber. Għandna tliet speed dates li ġejjin minn hawn ftit ieħor, se nkunu magħkom dalwaqt. Tajjeb, jien u Daniel Testa issa lesti, kważi kkargati biex insegwu tliet dates, tliet speed dates li għandna mitt sekonda ma' kull ġuvni. Infatti Daniel bħalissa qiegħed il-popcorn man tagħna. Qegħleb naqra lilu wkoll. Se nħalli f'idej Daniel biex jgħaddi l-popcorn lil Mark u lil Ilenia li issa jinsabu lesti għall-movie date. F'idejk.

U paċenzjuż għaliex jiena persuna high maintence ħafna. Paċenzjuż man-nies. Imma mhux daqshekk mal-equipment u l-affarijiet, ġviri mal-karozza minix. Ejja, ma m'għandniex paċenzjuż ħafna, ħafna. Hemm ħafna nies li nieħu paċenzja bihom f'ħajti u li jieħdu paċenzja bija wkoll. Okej, u billi narawk ħafna fuq it-television, ħajkun hemm ħin għalija. Jkun hemm, jkun hemm. Tittamlu l-ħin, bħalissa peress li single m'hemmx ħin, imma meta tkun ma' xi ħadd, you make time, jekk verament tkun tkun magħhom. U hekk nagħmel f'dak il-każ jien. Aha, u kemm ħa toħroġ persuna fuq dates hekk matul il-ġimgħa?
Quite often ta' ġob noħroġ, l-aktar l-aktar fil-għaxijiet. Allura issa mhux qed toħroġ, allura ma Eh, tfakki. Mostly, eh, bħalissa vera mhux qed noħroġ. Vera. Vera.

Se nimxu issa għad-date illi jmiss. Din ha date partikolari ħafna x'aktarx illi xenarju illi ġieli eżista bejn it-tnej, bejn iż-żewġ elementi li għandna, bejn Ilenia u Eman illi il-date tagħhom hija dinner date, għandkom mitt sekonda, għandek mitt sekonda biex tgħidilha dak illi kien għad fadallek tgħidilha. U anki inti tgħid ġifieri fejn tista' tara x'tista' tirranġa. Il-mitt sekonda jibdew issa. Good luck.
Xaqna rajt. All right.
Iġifri, kont taf li ħajkun għaw jien? Um, maybe, yes. U ġejt xorta wahda. Mhm. Forse raġuni wahda il-għala ġejt.

Naħdem bħalissa. Nisimak ix-xogħol ukoll. Ukoll. Mhm.
Wasalna f'impruvement għax qabel ma kontx tismani. Le, kont nisimak.
Kont ngħidlek kemm għandek leħnek sabiħ oh, ukoll. Allura, x'ħajn bidlu l-affarijiet din id-darba?

Il-fatt li f'konverzazzjoni sem isma' ġejt noqgħod ħdejk. Iva. Isma' qed nisimgħek fuq radio ta' jiġifieri ma nafx, ma rid ngħid xejn. Persuna ġdid inbidel issa x'issa tisimgħek pereżempju. U xemma. Tant hu hekk li Mark Lawrence beda jħossu kważi hemmhekk. Però issa naraw l-għażla finali hija ta' Ilenia għal min forsi ingħaqad magħna ftit iktar tard. Dawn huma l-finalisti mill-tmienja li għażel Daniel Testa għal Ilenia biex ikunu il-Valentino tagħha. Però rridu nagħżlu wieħed. Se mmorru għall-aħħar wieħed. Se mmorru għad-date għall-picnic date, skużawni, illi għandek ma' Matthew li ntefemmek isu qiegħed jilqa' n-nies fil-ħarem. Nistgħu nibdew, il-mitt sekonda għal Matthew u għal Ilenia jibdew issa. Hello.
Hi, alright, kolla sew? Wow, kma sabiħux. Sabiħu, għax għaziltu ġewwa jem xum tiksax. Imnalla.
Dimmer palissa kem morru piknik palissa, nismaru din ġazzali. Probabli.
Ma nafx, kif forsi smajt nejt il-mark, persuna high maintenance ħafna jien, pero naħseb waħda mill-affarijiet Li qed ngħidu importanti ħafna għalija hi l-messaġġi. Jekk ħa nibgħatlek messaġġ kemm ħa ddum biex tibgħat lura? Nifhem.
Skont jekk eżempju ovvjament dak il-ħin inkun id-dari u hekk hekk korrett. Imma eżempju fost il-ġurnata inħalli naqra għax mhux il-ħin kollu ħa noqgħod fuq il-mobile taf kif. Ġifieri mhux spot on mill-ewwel. Ġieli ovvjament mill-ewwel imma skont eżempju jekk inkunu filming jew hekk kważi l-mobile indum naqra ma nużahx inkella.
U jekk forsi tkunu ħirġin inti u sħabek u jiena irrid noħroġ ukoll, lest li tikkanċella l sħabek? Nikkanċella?
Biex ma tmurx ma' sħabek biex tiġi miegħi xi mkien. Mlest? All right. Skont is-sitwazzjoni kemm tkun ilha ppjanata ovvjament. Jekk tkun last minute tiegħi. Tiġi minn naħa imma.
Għedtlek li ħaj maintenance. Mbagħad nispera li inti tifhem lili wkoll, u mhux qed tqul ħadd iħallat u jaqsam.
Qed tara.
U jien persuna li xi nħall lesti irrid nitlaq. Jiġifieri jekk qiegħda d-daqa rrid illesti irrid nitlaq m'iniex ħanoqgħod nistenna. Kemm iddum biex tlesti? All right. Probabbli int ħa tlesti qabbli. Eħe, eħe, għax. Allura trid tistenna ftit.
Jiġifieri, u jien ma jimpurtax.
Ma jimpurtax. Xi ħaġa nsib x'nagħmel, ġifieri. U s-suq.
Grazzi Daniel talli kont magħhok hemm Daniel Tessa. l-istopwatch tagħna. Rajtkom, rajnikom sew. Ħafna xinajdu dwar din id-diet eh, partikolari. L-ewwel wadditi li tal-ħbib, eh, ġifieri, kieku jiena qiegħed minn flokok. Battu tlaqt. Hemm raġuni li int minn tixjat minn floku. Eh, insomma, ma tiskantax, eh? Ġifieri għax kienet jgħidli fuq l-affarijiet li jsiru. Hemm ħafna xnajdu dal-waqt, rridu niskopru minnu l-Valentinu ta' Ilenia, għażla bejn Mark, Matthew u Emman. Se nkunu lura dalwaqt u niskopru ftit min hu l-għażla ta' Ilenia. Tajjeb, ninsabu kollha hawnhekk issa skjerati kif jgħidu, eh? Ilenia jidher illi waslet biex tiddeċiedi, kellna dawk it-tliet Speed dates għandna lil Mark Lawrence, lil Eman u lil Matthew fuq in-naħa l-oħra li qed jistennew il-verdett tagħhom jekk hux se jkunu l-Valentinu ta' Ilenia. Isma' Daniel x'taħseb int? Kieku kellek tagħtiha parir ta' ħabib ġenwin. Ara.
Naħseb illi Eman aħjar imur. Mhux ħa taħdem. Le?
Le. Issa Mark u Matthew naħseb kienu pjuttost fl-istess ilma. Sa naraw fidejk. Se nħallu fidej Elenja, mela, id-deċiżjoni finali se tittieħed issa. Tista' ngħid li sem. Se nażlu lil.
Le ara, ejja ngħidu, lil min se niliminaw l-ewwel? Il-Eman.
Ejja miskin, jiddispjaċini Eman. Provajt naħdimlek ħafna li jien. Però d-deċiżjoni issa bejn Mark Lawrence, skużani.

Jiena nista' nibqa' ħbieb ma' dawn. Ej, żgur tista'.
Għaddi lil hawn, ta' qisu tiegħek issa, għaddu lil hawn. Grazzi b'mod partikolari lill-isponsors kollha, b'mod partikolari lil Enya u lil Matthew ngħidulhom illi għandhom ukoll date il-Sawruci Indian Restaurant. Issa nitolbukom biex tieħdu gost kemm jista' jkun. Irridu nirringrazzjaw lit-tim kollu ta' Mediacast. illi kienu għawnek u fakrkom intom li t-segwuna biex tfittxu fuq il-Facebook il-paġna ta' Mediacast u tamlu like u segwu dak kollu illi jiproduċu daw l-istudenti tal-ġen għalix verament bravi. Grazzi l-sponsors l-oħra Vaskas Jewelers għantna u kol xaħġa ehm, għalikom it-tnejn ta' l-Lenja u Daniel. Daniel, grazzi mill-qalb tal-ħidma li għamilt biex sibt il-kandidati. Grazzi wkoll lil Emanuel Delicata Winemaker u Lourdes Opticians bħala apprezzament. Aħna nagħlqu hawnhekk, nawgurawlkom Jum San Valentino mill-aqwa u jekk m'għandkomx nittamaw illi issibu wieħed malajr kemm jista' jkun, jew waħda. Grazzi lil kulħadd! Ciao ciao!

għall-għajnuna fis-sett, Concept Scarabess u Bimania Accessories għall-armar tas-sett, Makeup and Brows by Debbie Farmer u Antonia Formosa minn Tamara Bear Beauty Parlour għall-irtokk, Gary Westacott The Hair Lounge għal xagħar Ilenia u Daniel, Vascas Jewellers, Emanuel Delicata Winemaker, Suruci Indian Restaurant u Lourdes Opticians għar-rigali tal-imistednin.